Siamai. Pobl sy'n newydd ymuno, problem gyda lan lwytho'r fideo heddi. Felly, dwi'n mynd yn fyw. So, na i aros i chydig mwy o bobl i ddod. Diolch i chi bawb am fy ffeindio. O'n i'n meddwl, wythnos yma, o'n i'n neud anifeiliaid gwahanol. Os mae'n iawn gyda pawb, chi'n clywed fi'n oce? Okay? O'n i'n bwrw ati. So, heddi, o'n i'n meddwl bysen ni'n neud llun o moch. Wythnos yma, dwi eisiau gwneud lluniau o fy hoff anifeiliaid. So, ni'n ddechrau gyda mochyn. Okay? So, cymrwch eich pen neu'ch pensil, a fi'n mynd i dysgu chi sut i wneud llun o mochyn ffantastig. Okay? Hawdd. So, so chi pen, heddi, dwi'n defnyddio Pentel Brush Pen, sydd yn pen really cool, wahanol i'r peth arferol dwi'n defnyddio, sydd yn gwneud llunellau tenau eitha tin. Mae brush pen, os ydych chi'n gallu gweld, oh, um, mae, fel, mae mwy fel brush, fel mae'r enw yn dweud, a dych chi'n gallu gwneud pob math o linellau tenau a trwchus gyda fe, dych chi'n gweld? Felly, mae'n lot o hwyl. Ta beth, dyn ni yma i wneud lluniau o moch. Felly, peth cyntaf i chi wneud yw siâp yma. fel triongl o fath, triongl tew. Yn y triongl, cylch a cylch, fel yna. A wedyn ni fel hyn, y, y, y. Rhywbeth fel yna. Dau cylch, un, dau. Dots. Llinell fel yna. Falle boch. Nesa, clustiau moch. Yna mae clustiau moch chydig bach yn debyg i dail. So meddwl siap deilen, rhywbeth fel yna. Rhywbeth fel yna. Falle, yn y canol. Nesa, chydig o watch, fel yna. A nesa, pan dwi'n neud moch, dwi'n offi neud e fel un siâp mawr. So sdim fel bo- pen a corff, ma' jyst yn un siâp mawr. Felly rwbeth fel hyn. O! Lawr. Gadewch gap fan'na achos bydd coese wedyn. Rownd, yn dod lawr fel 'na. Nesa, coesau blaen. So kind of siâp cylch a un, dau. A un, dau, sylwch ar trad y moch. Wedyn ni troi cefn. Un, dau, a un, a dau. A'r peth olaf, pwysig iawn pan ych chi'n gwneud mochyn, yw... Yep. Cynfon bach. So dyna ni, ein mochyn. Nawr, mae yna'n ffordd eitha syml o ddechrau, ond beth am i ni jazz o lan y mochyn tipyn bach a gweld os ni'n gallu gwneud newidiadau i wneud y mochyn yn fwy hwyl. Felly, gobeithio bod chi wedi dysgu sut i wneud y mochyn, a ni'n bwrw ati i wneud un arall, super cyflym, oce? Okay? So, ydych chi'n barod gyda fi i wneud un super cyflym? A ni. So, Siap! Triongl bach! Cylch, cylch! Un, dau, tri! Cylch, a cylch! Dot, dot! Peidiwch yn phoeni os dwi ddim yn daclus, dyna pam dwi'n licio'r brush pen. Mae'n stopio fi rhag mynd yn rhy tynn. Weithiau mae'n neis i ni pethau sy'n rhydd, fatha Quentin Blake neu rhywun fel yna. Steil yna, rhydd. Gig? Deilen? Deilen? Wedyn ni beth am ni wneud y gwallt bach yn fwy taclus, so un, dau, tri, pedwar fel yna. Bow, mm, bow neis. A wedyn ni, un, dau, tri, fel yna. A wedyn ni ceg yn dod lawr. A beth am i ni gael y coesau tro hyn yn fel dy sy'n symud. Rhywbeth fel yna. A dod nôl, a wedyn ni ôl yn A beth am i ni wneud rhywbeth fel hyn y tro yma. O, na i gorffen y siap. A falle coes ôl yn dod nôl fel yna. A na ni roi rhyw dillad ar y mochyn yma, beth am ni roi siap fel yna, a siap fel hyn, ww, tŵ tŵ hyfryd, o, anghofus i cyrffon. So dyna ni, mochyn yma yn neidio, mewn tŵ tŵ. Neu, O'ch chi'n barod i wneud mochyn arall super cyflym? Beth am i ni gael mochyn yn edrych yn wahanol eto? Erbyn diwedd y fideo yma, byddwch chi'n gallu gwneud mochyn gyda llygad ar gau. Blwmp, blwmp. Cylch, cylch. Dot, dot. Gwyn. Wedyn ni glist, glist. Sharp, dail. Un dau, un dau. Bach o wallt. A cig. Ond tro yma, beth bych eisiau gwneud yw, mae'r mochyn yma yn super special gyda job special iawn. Rhowch llinell fel yna. Oce. Okay. A wedyn ni, ewch ymlaen i'r corff. A tro yma, yn lle wneud yr trad bach fel oedden nhw, beth eisiau chi wneud trad fel hyn, oce? Okay? Uh, uh, uh, uh. fel yna, fatha wely, ocê. A wedyn ni un arall, fel yna. Fatha wely arall, a rownd, a'r cefn, wely. So dwi'n ffigro mas pwy fath o wisg mae'r mochyn yma'n gwisgo. I pawb sydd jyst yn ymuno, helo, dyn ni'n neud moch heddi. Dyn ni wedi neud Basic mochyn. A nawr, dyn ni wedi symud mlaen i moch yn gwisgo pethau cool. So, coes cefn, a dod rownd, a wedyn ni reit ar y cefn, wneud siap fel hyn. Right, chi'n gwybod pwy fath o moch yn hwn eto? Clyw arall. Newch rhywbeth yn dod mas fatha siâp fel hyn. Fel la. A wedyn ni, dyn ni moyn, mm, falle, falle chi'n chydig o lynnell e. Rhywbeth fel yna. A bydd hwn yn rhoi i chi os chi'n dyfalu eto. Cilch mawr. Ar y ffrynt fel yna. achos mae'r mochyn yma, lle am beth i allan fan hyn, yn gofodwr mochyn. Si'n neud cynffon fyd, so falle bod yr cynffon mewn o fel helmet hefyd. So mae'r mochyn yma yn teithio rownd y gofod ar y sir, falle bod e yn rhan o'r space station, neu rhywbeth fel yna. So dyna ni, mochyn. Mochyn yn y sir. So dyna ni, moch. Mochyn syml i mochyn mewn space suit. Allwch chi achwyn i pethau eraill i'ch moch. Pan mae'n gorfod yn gallu gwneud hyn. Beth am... Allwch chi ysgrifennu ychwanegu disguise. I'r mochyn. Neu beth am ychwanegu y deunydd. Wrth i'r mochyn yma mewn disguise hedfan trwy'r awyr. Neu pob math o bethau gwahanol i wneud eich mochyn chi yn super cool. Nawr, un reswm pam dwi wedi bod yn fwynhau wneud moch yw mae'r union un moch yn yma wedi bod mewn stori dwi wrthi'n creu. Mae'n ddangos chi rai o'r lluniau exclusive o'r stori. Dyma'r mochyn yn y stori sydd gen i, neu ffyndoch chi un arall. o'r enw Molly a'i anturiaethau hi. So dwi'n gwneud hwnna gyda pensiliau lliw yn unig sydd wedi bod yn eitha wahanol i fi. Dyma llun arall ohoni hi yn gwneud sŵn mawr, soch. Falle yn gwneud, dangos chi sut i'n gwneud mochyn yn gwneud sŵn enfawr soch. Fel bod chi'n gallu gwneud moch, byddwch chi'n fed up o foch. So, eto, trwy'n fel triongl kind of tew, dau gylch ynddo fe, a siap o'na ar y top. A wedyn ni, beth am y llyged ar gau, achos yr ymdrech o wneud y sŵn, un fel yna, ac un fel yna. A wedyn ni, mae'r clustiau eto, siap deilen, un a dau. A'r gwallt,

Soch. A'r cynffon bach yn ysgwyd. Felly clustio hefyd. A chael o'r sŵn soch. A rochian mae'n neud. So dyna ni. Moch. Beth am i chi fynd ati i trio wneud lluniau o moch yn wneud pob math o bethau gwahanol. Falle moch yn gwisgo dillad gwahanol, neu wneud pethau gwahanol. Os chi'n moyn wneud y moch hyn yn sefyll lan, eto, dechrau dod trwy'n llygaid. Dyma'r y moch hyn yma ddim yn edrych yn impressed. A clust. Felly dyma ni, mochyn, mochyn busnes yw hwn. A wedyn yn lle wneud y corff tu ôl, dyn ni'n gwneud y corff yr un siap, ond yn mynd o dan fel hyn. Wel na. A wedyn ni, allan ni gael y coesau bach. Un, ddau. Ond gan mae moch busnes yw hwn, awn ni roi dillad busnes. A ni roi briefcase, suitcase yn ôl chi. A falle suit. Os mae'r moch yn yma yn gweithio mewn banc neu yn Llundain neu rhywbeth fel yna. A mae'n gwisgo siwt smart. Falle bod y mochyn yma'n edrych ar ei oriau. Mm, mm. Fel ni. Pa moch arall ydych chi'n gallu gwneud? Felly gweld eich lluniau chi o foch yn gwisgo dillad, yn ei jobs gwahanol. Mae'n feddwl pa job allwch chi'n gwneud llun o foch. Moch yn ei wneud. A wedyn unwaith chi'n gwneud y llun o'r mochyn yn gwisgo rhyw dull da drwy job, beth am gofyn cwestiynau fel ble mae'n gweithio? O, mae'r pen ma'n dechrau rhy mas. So, ble mae'n gweithio? Neu hwyr i ble? neu enw'r mochyn. Ydy'r mochyn yn gweithio mewn swyddfa llawn o foch? Neu just fe yw'r unig mochyn? Pwy yw ffrindiau'r mochyn? Gofynnwch cwestiynau am eich cymeriad, a wedyn ni byddwch chi'n gallu datblygu stori am eich mochyn chi. Felly, digon am heddi, dwi'n meddwl. Diolch yn fawr am ymuno. Sori bod e bach yn rithro. Mae'r fideo wedi fod yn gwneud heddi am mwncis. Gewch chi hwnna fori yn lle. Felly, tan hynny, sgwyd i ffwrdd, celf ar y bwrdd, a na chi fori. Hwyl!